Bore da a Phasg hapus i bob un ohonon ni. Er ein bod tu ôl i ddrysau gaeedig a methu dod ynghyd, cofiwch be ddigwyddodd y bore yma. Ar y dydd cyntaf yr wythnos yn fore, troedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Meddai wrthynt y maent wedi cymryd yr Arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynnodd Pedr a'r disgybl arall a mynd at y bedd. Roedd y ddau'n cyd-redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Phedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Seimon Pedr ar ei ôl a'i mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân wedi blygu ynghyd. Yna, aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd yntau i mewn, gwelodd, ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Fe ngil Ioan ar ugeinfed benod, ac yn yr adran nesaf mae'r cyfarfyddiad rhyfeddol a hyfryd hwnnw gyda Mair Magdalen. Ond tydi'r neges ddim yn treiddio rhywsut, a mae'r disgyblion ar ddiwedd y dydd wedi cloi mewn tu ôl i ddrysau caeedig oherwydd ofn. A hynny'n gwneud i mi feddwl am yr hyn yda ni'n ei brofi ar hyn o bryd gyda'r lockdown bo'n digrybwyll yma. Mi da ni tu ôl i ddrysau caeedig, mae yna lawr iawn o ofn, a mae yna bobl ynghyd gyda phrofiadau a teimladau a disgwyliadau gwahanol iawn. Falle bod ambell un o'n hwn ni yn unig ac yn dymuno uh, cwmni ar adeg fel hyn. Meddyliwch am y disgyblion yna, ar fore Sul y Pasg yn clywed y newyddion rhyfeddol, ond yn ymateb drwy cau y drws. Ond fe wyddon ni fod Iesu wedi dod atyn nhw. Dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol ac yn dweud tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llaw yn uchod y disgyblion. Meddai Iesu wrth ei deuluoedd, Tangnefedd i chwi, fel y mae'r Tad wedi fy anfon i, rwyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac yna, yn rhyfeddol ac yn hyfryd iawn, wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, Derbyniwch yr ysbryd glân. A mae Paul yn sôn am yr ysbryd glân a'r atgyfodiad yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid. A dwi'n gweld hwn yn, yn beth i ni fyfyri amdano ar hyn o bryd, gyda ninnau wedi ein cloi mewn, tybed pwy sy'n ymgartrefu gyda ni. Mae Paul yma'n cyffelybu yn cymharu ein profiad ysbrydol gyda phrofiad Iesu yn mynd i'r bedd ac yn cael ei gloi yn y bedd hwnnw ac yna'n atgyfodi ac yn gweld bod gennym ninnau rhyw batrwm felly hefo fo. Mae'n dweud fel hyn, Nid ym myd y cnawd yr ydych chwi ond yn yr ysbryd gan fod Ysbryd Duw yn cartrefu ynoch chwi. Pwy bynnag sydd heb Ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Ond os yw Crist ynoch chwi, y mae'r corff yn farw achos pechod, ond y mae'r Ysbryd yn fyw i chwi o achos eich cyfiawnhad. Sylwch ar y geiriau nesaf. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw'n cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch chwi. Ond beth am i ni newid y gair a cymryd ymgartrefu a rhoi lockdown yn ei le? Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn y lock down hefo chi, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ei ysbryd sydd yn y lock down yno chwi. A dyma di'r darlun mae Paul am mynd i gael gafael yno fo. Yn bod ni fel petai yn marw gyda Iesu drwy ffydd. yn cael ein cloi i mewn yn y bedd gyda fynta. Er mwyn i'r ysbryd a gafododd Iesu oddi wrth y meirw hefyd ein cyfodi ninnau. A chi syniad yn dde, fod yr ysbryd a gafododd Iesu oddi wrth y meirw yn y lockdown efo ni, wedi gau mewn efo ni. Pwy bynnag arall sydd, mae ysbryd Duw drwy ffydd gyda ni. A mae pobl yn dynnu flaen wedyn i sôn am y bywyd newydd, bywyd ein bod ni wedi'n mabwysiadu i fod yn blant i ddiw. A'r ysbryd yn ni'n ei dderbyn, nid ysbryd ni, ysbryd i ni fod yn gaeth unwaith eto i ofn, ond na, un sydd yn llefain ab a dad. Meddyliwch chi am hynny wrth i chi feddwl am y drysau wedi cau a bod Iesu'n dod ato ni, gan dangos creithiau ei aberth mawr. Bod ysbryd yr un a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn ymgartrefu yn y lockdown efo ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd, 'dan ni yn cael y cyfnod yma yn anodd, ac ar fore Sul y Pasg, mae'n chwithig ofnadwy na fedren ni'm dod ynghyd i ganu 'Cododd Crist o'r bedd yn fyw', ond eto 'dan ni'n ei ddatgan mewn ffydd heddiw, ac yn diolch fod yr ysbryd a gyfododd Iesu oddiwrth y meirw yn y lockdown efo ni. drwy ffydd, da ni'n dy wahodd Ysbryd Glân i mewn i'r cyfnod anodd hyn tu ôl i'r drysau caeedig, er mwyn i ninnau brofi'r rhyddid hwnnw, pan agorir y bedd, ein bod ninnau hefyd yn profi'r atgyfodiad, a bod ni'n profi'r grym hwnnw ar waith yno ni hefyd, yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch i ti. Fe gyflwynon ni ti Arglwydd ar y diwrnod yma, pawb sydd yn ofnus tu ôl i'r drysau, a rhai Arglwydd sydd wedi codi yn y bore bach, fel Mair falle yn mynd i'r bedd ond rhai eraill yn mynd i weithio er mwyn i'n cadw ninnau'n ddiogel a dyn ni'n eu cyflwyno i ti gan gweddïo dy fendith a grym yr ysbryd glân iddynt. Er mwyn Iesu. a bendith yr ysbryd lân, y tad a'r mab a gododd yn fyw o'r bedd, bu gyda ni oll. Amen.